Дуслар, бу тема тирәсендә әйләнеп йөргәнче тегендә монда Көрәк күтәреп.
Әйе, без мөрәҗәгать итер, итергә булдык үзенә, тракторчының үзенә. А, алло, Рафил, хәерле иртә.
Рафил, ничек хәлләрегез? Аллага шөкер. Әле сез кайда? Казанда.
Эш- Эштә инде.
Эштәме?
Трактордамы?
Ага.
Урак өсте инде сезнең бу көннәр хәзер, әйе бит?
Рафил, э, синоптикларның хәбәрләрен күзәтеп торасыздыр инде, әйме? Хаман теге явамы, яумыймы, эшкә әзер булыргамы, юкмы икәнен.
Әйе, хатын күзәтеп тора, әйтеп тора. Ә, димәк, хатын директор. Хатын директор да, мин прораб.
Рафиль, һәр вакытта да менә безнең радио тыңлаучыларыбыз арасында да, халык арасында да тракторчыларны ачуланалар инде. Менә чистартмаганнар, менә монда да җыештырмаганнар дип. Сез моңа нинди карашта, нинди фикердә? Элек үзем дә шулай ачуланаем, хәзер хәзер тире калын инде күнеккән. Кар яуса тракторчы виноват. Пробка булса гаишник. Кешеләр бар да яхшылар. Әйе.
Ә менә ул э, кайсы урамнарны чистартырга, ничек чистартырга, м, кайда бүленә, кем бүлә аны? Хатын бүләме әллә башка? Үзегезме?
Хатын куып чыгара.
Рафил, ә менә тарифларга килгәндә, менә бу бәяләр хакында, ул яңа елларда, э, яңа ел булды инде, бе- кар яуганда, кыш көне ул аерыламы ул бәяләр җәйгә караганда?

Бу нинди Бер участок сәгать өч булуына мең. карамастан. Бер, бер сәгате 3000, но бер сәгать өчен килмим трактор. 4 сәгать өчен килә. 4 сәгате 12000 була инде. Менә бу акча. О, Бар икән о, бәясе.
Тракторчылар бигрәк бай икән дип куя хәзер безнең радио тыңлаучыларыбыз. Әйе. Моның бит әле чыгымнары да бардыр инде, Рафил. Әйе, чыгымнары моның күбрәк.
Нинди чыгымнар? Әйдәгез санап үтик әле берничәсен генә. Ватламы трактор?
Бу тракторның яңгасының бәясен мин бүгенгесе көндә уже күз алдыма да китерә алмыйм.
Ну, күпме тора трактор мына? Әйбәт трактор.
Нормальный, кулдан тракторны алып була инде бер 7 миллионга. 7.
Әйе.
Солярка, ягулык кирәк аңа. Ягулык, ягулык менә шул 12 мең акча эшләр өчен мин бер көнне уйлап утырган идем, аның өчен кирәк. Дүрт мең ягулык.
Димәк, үзеңә плюс сигез мең кала. Дөресме? Әллә юкмы? Ну, тракторны буш, бушка килсә, трактор, трактор бит инде.
Техника. Туза бит ул, ал- алга артка биргән саен, туза баскан саен, тимәсенә баскан саен. Амортизация димәк, та аны бераз Амор- кешектерәбез. Әйе, амортизация тракторы. Эш биргән кешегә бераз откат бармы, юкмы?
Кем кирәк кешегә ишетмәдем. Эш биргән кешегә откат. Әлбәттә бар. Кешесенә карап.
Ә менә хәзер менә мин әле бүген сөйләп утырган идем, берәр тракторчы белән дуслашыр идем, хәтта туганлашыр идем. Менә әйдә, брат, менә бераз булса әле җыештырып кит әле дигәнгә киләсезме, менә тракторчылар? Әллә инде Аптырадым инде мин аңа, ничек ни әйтәм. Мине белә бит бу дип куйдыгызмы? Ап- Аптырадым инде мин Гайзуллин шулай сөйләгәнгә мин әйтәм, аптырадым.
Димәк, киләсең. Бик, бик нык аптырашка калдым. Әлбәттә киләм. Син чакырсаң килми калган башта. Аңлашылды, бик зур рәхмәт. Рәфил, уңышлар телибез. Э, Юлларыгыз уң булсын һәрвакытта да. Һәм э, плюста эшләсәгез әйбәтрәк була инде. Минуска китмәгез бер вакытта. Я, да. Ра- я Раббым, бөтен кеше дә плюста эшләп, ба- бар кеше, бар кешенең дә барлык әйберләре дә яхшы булсын.